Hiya bawb! Wel, dyma ni, ni wedi cyrraedd yr wythnos ola, a rydych chi wir yn heiddi'ch gwyliau haf lenni, hyd yn oed yn fwy nag arfer, ar ôl y flwyddyn fach bonkers mae ni wedi cael. A diolch i chi gyd am weithio mor wych. E, diolch am eich tasgau chwarae rôl chi wythnos diwetha, oedd hi'n bleser gweld bob un ohonyn nhw. Chi yn wir yn shrabs a hanner. Felly diolch yn fawr. Nawr mae gyda ni un dasg fach thema ar ôl. un dasg fach hwyliog yr wythnos hon. Rwy'n eisiau i chi greu stribed comic. Nawr, beth ydy stribed comic, comic strip? Wel, ffordd fach hwylus o ddweud stori ydy e. I chi yn rhoi cyfres o luniau at ei gilydd, a fel arfer, i chi'n defnyddio cymeriadau cartŵn yn y comic. Nawr gallai hynny fod yn bobl, neu lle nhw fod yn anifeiliaid, neu llwch chi bersonoli gwrthrych, neu unrhyw beth eich chi eisiau. Llwch chi ddod â unrhyw beth yn fyw mewn comic. Cofiwch gynnwys ysgrifen, ac wrth gwrs gallech chi wneud hynny mewn swigod siarad, mewn speech bubbles, neu hyd yn oed yn benawdau fel captions ar y gwylod. A fel arfer, mae yna hiwmor mewn comic. Nawr, fe welwch chi gomic mewn gwahanol lefydd. Chi'n gallu cael comic cyfan fel llyfr comic, comic book, neu chi hyd yn oed gallu cael stribed mewn hen bapurau newydd ac yn y blaen. Nawr, fe welwch chi fyna, mae'r bino. Wel, pan o'n i'n ferch fach, o'n i'n ffan anferthol o'r bino. Nawr, gofynnwch chi mam a dad gytre, a oedd rhai ohonyn nhw'n darllen comic pan o'n nhw'n blant bach. O'n i'n gymryd o fan o'r bino, o'n i yn aelod o'r Dennis the Menace fan club. Na, faint o'n i'n dwlu darllen y bino pan o'n i'n ferch fach. A yn aml iawn mewn comic, fe gewch chi arwyr, a dyna pam i ni'n gofyn i chi greu stribed comic y tro ma. Achos gallwch chi gynnwys arwr newydd sbon neu rhywun i chi wedi fod yn sôn amdano'n barod yn eich comic chi. Nawr te, dyma'r camau'n gyflym iawn. Mae rhaid i chi feddwl cyn i chi fynd i wneud y comic. Rhaid chi gynllunio beth yn gwmwys yw cynnwys y comic yn mynd i fod. Mae'r un peth â stori, mae eisiau dechrau, canol a diwedd yno chi. Llwch chi gynnwys cyffro neu hiwmor a trwch adeiladu lan at rhyw fath o uchafbwynt. Hyd yn oed mae comic byr yw e, mae dal angen rhyw fath o gyffro neu rhyw ddigwyddiad diddorol ynddo fe. Yr ail gam wedyn yw wrth i chi'n gwybod gwmws beth ych chi'n mynd i wneud yw mynd i greu y ffrâm. Nawr wrth i chi gynllunio yn cam un, byddwch chi'n gwybod sawl ffrâm sydd angen arnoch chi. Pan chi'n mynd ati i wneud y fframau, triwch gadw'r bocsys yn eitha' hafal o ran maint a defnyddiwch bensil a phrymysur. A mae hwnna'n bwysig, yr holl ffordd trwyddo. Gwnewch y gwaith yn ysgafn a wedyn llwch chi rwbod pethau allan os nag ych chi'n hapus da fe. Wedyn, ewch ati i greu y cymeriadau. Fel o'n i'n gwneud, uh, dweud, gwnewch yn ysgafn, ond gyda'r cymeriadau cadwch nhw'n syml. Ond cadwch mewn cof hefyd, wrth i chi dynnu llun o'r cymeriad, faint o le sydd angen yn y bocs ar gyfer yr ysgrifen. Chi moyn bod y stori yn glir drwy'r ysgrifen hefyd. Wedyn ych chi'n cynnwys yr ysgrifen. Nawr amrywiwch maint yr ysgrifen. Os oes rhywun yn dweud helo, llwch chi ysgrifennu yn gyffredin. Os oes rhywun yn dweud hwre, gwnewch i mi wedyn mewn prif lythrennau, gyda ebychnod ar ei ôl e. Amrywiwch y maint yn dibynnu ar be mae'r cymeriad yn ei ddweud. Cofiwch wirio'r sillafu. Sdim byd yn wath na comig ffantastig a bod na wallau iaith forenw ffwco. Gofynnwch i rywun i helpu chi neu gofynnwch i'r staff i helpu chi wrth i chi weithio ar y comig yn ystod yr wythnos. Cofiwch hefyd gyda'r ysgrifen i ddangos y ffeithiau, sdim rhaid i chi gadw at swigo siarad siap cylch trwy'r amser, so os rhywun yn gweiddi neu'n cael yym yn cael syndod, allwch chi wneud y swigod yn bigog, so os rhywun yn meddwl a ddim yn dweud e mas yn uchel, allwch chi wneud e fel cwmwl. Llwch chi hefyd rhoi wybodaeth ychwanegol mewn o ran amser neu lleoliad. Fel ych chi'n gweld fyna, mae'n dweud Meanwhile in New York's famous solar park. Llwch chi roi yn y cyfamser draw yn Ysgol Henry Richard mewn bocs bach ar y top gyda dot dot dot cyn bod y stori yn cario ymlaen. A'r brofwch gyda syniadau gwahanol. Wedyn, unwaith i chi wedi creu y comment, uh, cewch nôl i roi uh, manylder i mewn. Gallwch chi rhoi emosiwn ar wyneb y cymeriadau, gallwch chi roi llinellau i ddangos bod rhywun yn symud neu bod rhywbeth yn digwydd. Uh, gallwch chi hefyd gweithio ar y cefndir, beth sydd i weld tu ôl y cymeriadau, nhw tu allan, ydyn nhw tu fewn ac yn y blaen. A'r peth olaf i'w wneud, mynd nôl drosto fe gyda phen du er mwyn gwneud y cwbl i sefyll allan yn glir. Nawr, pob lwc i chi, cofiwch ddanfwr'ch gwaith trwyddo ato ni drwy Teams, a cofiwch 'to, 'yn ni 'ma i'ch helpu chi os y'ch chi eisiau. A yn fwy na dim, unwaith i chi wedi gorffen eich gwaith yr wythnos hon, ewch i fwynhau eich gwyliau haf a i chi wir yn heiddi fe achos i chi yn arwyr. Diolch, hwyl bawb!